Welcome back. We're here with presenter and prisoners rights activist, I guess, Pepi Azzopardi. With him we're going to be discussing the situation in prison and what needs to be done going forward. Mela, l-ewwel nett grazzi talli lqajt l-istedina tagħna. Grazzi tal-istedina. Naħseb fl-aħħar fl-aħħar ġimgħa rġajna d-diskors nazzjonali kien fuq il-ħabs wara li kellna l-mewt ta' ta' priġunier ieħor li ħa ruħu b'idejh. Intqalu ħafna affarijiet kemm fuq fuq is-sistema tal-ħabs, kemm fuq dal-priġunier. U inti isek ħadt pożizzjoni fejn isek qiegħed ħafna drabi titkellem anke f'isem il-familja. Ejja nibdew minn hawn. Inti r-relazzjoni tiegħek mal-familja fejn tibda? Ngħidlek, jiena meta smajt li miet li għamel suwiċidju, la għamel suwiċidju fil-ħabs u miet l-isptar. Ftakart, għax fakkritni ommu, qed ngħidha bil-permess tagħha, illi sentejn ilu, meta hu, dan Colin, kien diġà l-ħabs, Kien diġà meta tefgħuh fis-siks, ħalleh tliet ġimgħat, solitary confinement, għattawh ta' żibel, kien diġà qed juri sinjali li ried jagħmel suwiċidju. Ma nistax ninxiehu fid-dettalji għax tkun qed tagħmel ħsara għal xi forsi nies oħra, ma imma kien u kienet ċemplitli, intqajt magħha u bdiet tgħidli Pepp x'se nagħmlu għax dan qed jgħid insomma li ried jagħmel hekk u hekk u għamel hekk, għamel affarijiet li jindikaw anke. illi U allura da sentej ilu da, għax dawk qalu ma kinux jafu li għandu suicidal thoughts, da sentej, ġifieri da meta jgħidu għandhom il-care plan. Allura da sentej ilu da m'għandhomx records, meta daħal dal-persuna, flok ħarsu lejh bħala biċċa tal-art, ma qalux isma', ħa naraw daqsxejn, da diġà sentej ilu kien qed juri sinjali ta' ta' suwiċidju, ma mhux hekk biss, għax tifhem il-viltà. illi dan il-ġuvni, dan raġel ta' 30 sena, talabhom, kien hemm l-uffiċjali, talabhom biex jagħtuh ix-xogħol. Ried li jaħdem il-ħabs. U qalulu le. Beda jsabbat rasu mal-ħajt. Imma ġifieri b'feroċità kbira, b'disprament. Ja Madonnfi, tara xi ħadd qed isabbat rasu mal-ħajt! Ma tgħaddilekx minn rasek illi tmur u tiċċekkja x'qed jiġri, tirraporta. Jiġifieri dawn meta jgħidu li ma kinux jafu, mhux vera ma kinux jafu. Il-verità hi li l-ħabs speċi jiġi hawn u jqum minnhom. Ma jħarisx lejhom bħala persuni, iħares lejhom bħala numri. Fil-fatt rid nistaqsik fuqha di għax kien hemm kien hemm diversi punti li qajjimt inti pereżempju rigward is-solitary confinement jekk jekk kienx wera tendenzi li jrid jagħmel ħsara lilu nnifsu U r-risposta min-naħa tal-awtoritajiet dejjem kienet li mhuwiex veru. Jiġifieri qed ngħidu li dawn qegħdin jigdbu sfaċċatament, jiġifieri. Jiena qed ngħid li dawn qegħdin jigdbu u nieħu r-responsabilità tiegħi mhux ta' Lavimalta ngħidilhom hekk għandkom il jekk jien mhux vera li qed tigdbu, fittxuni. Imma ħa ngħidlek kemm qed jigdbu. Mela, għax dawn se jagħmlu inkjesta. Dan huwa inkwatru da żgħir, dak kien kbir, fil-kulutur. tal tal-kurunell tal-ħabs. Issa, fis-skola jkollok l-ethos tal-iskola, f'kumpanija intom l-istess. Xi tfisser din din Lovin' Malta, fejn sejra? Għandkom xi ħaġa. Affarijiet biex jispiraw kważi.
Hi affarijiet li, le, li se kif se tmexxu. Se tin, per eżempju intom tiddefendu ħafna l-ambjent, tiddefendu ħafna l-inġustizzji. Da! Waħħal din. Bil-firma tiegħu hawn, nistgħu narawha bil-firma tiegħu. Kbira. U jgħid, jiġifieri, Aħna qegħdin hawn, ix-xogħol tagħna huwa li ngħallmu l-biża'. Welcome to prison. Merħba fil-ħabs hawn. Jiġifieri dan m'għandekx għalfejn toqgħod tagħmel inkjesti u hekk. Dan raġel, dan, beda qed imexxi bit-terroriżmu, jitterrorizza lin-nies. Issa, il-Ministeru di ma qalux li mhux vera, għax l-ewwel qalu li mhux vera, mbagħad ħriġtilhom l-inkwatru, u mbagħad qalu le vera. Qalu però l-inkwatru neħħejnieh. Inneħħi l-inkwatru. Neħħi t-tmexxija mela l-inkwatru. Dawn neħħew l-inkwatru. Biex ngħidlek kemm jigdbu. Qalu li m'hemmx solitary confinement. Gidba oħra. Nista' nġibilhom ħafna priġunieri li kienu hemm ġew u li għaddew minn solitary confinement. Issa biex ngħidu kollox, fil-ħabs jissejjaħ cell confinement, l-istess ħaġa. 23 siegħa magħluq, toħroġ siegħa biss. Kif tista' inti bniedem? Dan l-Avi Malta jaraw ħafna żgħażagħ. jiltaqgħu żgur anke ma' droga, ma jiltaqgħu ma' nies li jkunu addict, mhux dawn li jmorru jieħdu linja, addict. Kif tista' inti addict taqbdu, twaqqaflu droga u siegħa wara titfgħu ġo ċella, 23 siegħa magħluq għal ġimgħa, ġimgħatejn? Da diġa għandu il-withdrawal symptoms, cold turkey, le le, mux mux hekk, hekk qed jiġri. Hekk hekk, le le fil-fatt qed nitkellem. Fis-sens il-bżonn li tkun aktar forsi ċentru ta' riapplilazzjoni, xtaqt tistaqsi fuq ukoll, imma fejn jidħol il-gvern, ġifieri għax din li ma nistax nifhem jien, x'interess għandhom li jiktbu, ġifieri da fis-sens kien hemm ħafna uffiċjali jew forsi diretturi li forsi il-gvern ħeles minnhom once li l-istejjer fil-media kienu. Hemm minni, hemm minni ma nafx u ngħidlek għalfejn u dan se ngħidu b'mod pożittiv. Il-Prim Ministru li għandna, Robert Abela, dana kien qabel ma sar Prim Ministru jew Direttur, anqas naħseb kien kien Deputat, anqas kien Deputat, bħala Avukat, kien jaħdem b'mod volontarju mal-Caritas. U kien jiddefendi proprju 'l dawn in-nies. Issa ma nafx x'ġara jien. Għalhekk insibha stramba. Jiena wkoll jiena ma nafx nirrispondik, ma nistax nifhem, però jiena ċerta ċert li l-Prim Ministru, il-mara tiegħu Lydia Abela bħalissa taħdem mat-tfal tal-priġunieri, ma mhux issa biss, din meta kienet żgħira, żagħżugħa, kienet tmur tagħti l-privat b'xejn, volontarjament hi u anke ħutha, lit-tfal tal-priġunieri. Din minnha nfisha. Imma min ta' ngħid imma allura x'ġara? U ma nafx, jiġifieri, mhux mhux qed insaqsi għal dik. L-avukat tax-xitan, jista' jkun li qed jaraw forsi realtà oħra li mhux qed naraw aħna li forsi sar anke tajjeb li. Jekk qed jaraw realtà oħra li mhux qed naraw aħna, kull ma għandhom jagħmlu hu li jaċċettaw li mmorru hemm ġewħa naraw din realtà. Imma dik ma jridux jagħmluha. Dawn għandhom il-faħam miblul għalhekk l-ebda ġurnalisti ma jidħlu u meta jidħlu l-ġurnalisti jagħmlulhom kundizzjonijiet oxxeni bħal Irrid itittihom jiffilmja hu, irrid ittih it-tape, itik lura li jidhirlu hu imma l-oħrajn. Daka sorry, mhux ġurnaliżmu, ġurnaliżmu nidħlu hemm ġew, m'hemmx għalfejn nidħol jiena u nies oħra kapaċi forsi anki iktar minni u inqas biased minni forsi wkoll, jidħlu hemm ġew u jaraw u jiffilmjaw. U jiffilmjaw, jiġifieri jiffilmjaw, jiena ħriġt ritratt, ir-ritratt ta' ta' ċella. Din iċ-ċella li joqogħdu fiha. Sa di għandek toilet mal-art, għandek minnu ġifieri jagħmlu pipì, il-koko, e, u mbagħad ikunu jistgħu jlaħħalħu wiċċhom ukoll. Għax di kull m'għandek u biċċa saqqu mal-art. Ġieli ġo diċ-ċella jew tkun waħdek, jew nkella jitfgħulek tlieta erba' oħra miegħek. Għax dal-ħabs ma jesax iktar minn disa' mitru, dal-ħabs jesa' ħafna inqas. 350-400 jesa'. Tajjeb, din iċ-ċella. Iġifieri għalfejn titfgħu ġo din il-knisja? Mela, xi xi xi vendikazzjoni għalfejn? Fil-fatt di ħaġa oħra li xtaqt insaqsik għax qed nitkellmu ħafna dwar is-sitwazzjoni u tkellimna ħafna wkoll fuq id-direttur, però ma naf inħoss li huma żewġ konverżazzjonijiet separati kważi kważi. Waħda hija l-istat tal-ħabs li forsi kif qed tgħid int hemm limitazzjonijiet ta' spazju li kellhom forsi jsiru t-tibdiliet fih żmien ilu. U mbagħad hemm hemm id-direttur dawn fost l-affarijiet li qed tgħid. Taqbel li li qed nitkellmu fuq żewġ affarijiet separati? Le, le ma naqbilx, ma naqbilx.
Dawn huma l-istess ħaġa. Il-Gvern qed jieħu deċiżjoni, il-Gvern suppost Laburista, suppost xellughi, qed jieħu deċiżjoni li jħalli dik it-tmexxija u jiddefendiha. Le, ma pereżempju. Tisseparahomx għax mhumiex separati. Per eżempju, kellna per eżempju, jiġini f'moħħ il-ktieb ta' Daniel Holmes li kien qabel Alex Dalli, u wkoll jgħid li kien hemm ħafna f'pajjiet tal-gżejjer tal-waħx. Jiena, jiena, għataw li telefon fi żmien il-gvern l-ieħor, ġara kemm ilu ġifieri, għataw it-telefon tiegħi u ta' Xarabank, fi żmien, baqgħu sa ftit ġimgħat ilu, imma, imma dak iż-żmien, għax ukoll kont nipprotesta, jiena niftakar ngħidlek din l-istorja. Father Hilary ta' Riafuelo, illi kien imur jgħin il-ħabsin eċċetera. Ispirazzjoni kbira dar-raġel. Kien għaddej bil-karozza u jara ġuvni u talbu lift u dahab bih. U mhijiex insomma dak qallu fejn sejjer u dar, meta jqalu sejjer il-ħabs. U da wara ġiex minn qallu waqafniha waqafniha, qalu waqafniha u tela. Kif wasal il-ħabs? qed jara l-news u jara li ħarab ħabsi. U li dal-ħabsi huwa dak li qed itih il-lift. Tista' timmaġinha di? Ġifieri kellu fil-karozza il-persuna li ħarbet. Però meta qalili fuq xarabak din l-istorja jien saqsejtu domanda. Għedtlu Father, kieku kont taf, sirt taf ġol karozza qed ħdejk illi huwa l-ħabsi li ħarab. Kont tieħdu lura l-ħabs? Taf x'qalli? Le. Le, ma kontx nieħdu. Da Frater Hilary, u mhux issa, żmien ilu. Qalli, Le, ma kontx nieħdu l-ħabs. Għax il-ħabs mhuwiex post illi tirriforma, huwa post li jkompli jagħmlek iktar żibel milli tkun. Dik il-verità. Issa, se nħallat dak iż-żmien mal-lum? Le, lanqas. Illum gravi ħafna iktar minn qabel. Ħafna. Din minkejja li l-problemi istituzzjonali, n-nuqqas. Kienu hemm, kienu hemm u sfortunatament Jiġifieri ħadd ma ddirja bihom bis-serjetà, però llum, illum għandna jiġifieri tmexxija, ejja nsejjaħlu faċilità vendikattiva ta' Kordin, għax dak li hu. Pereżempju qalulna illi għandilhom hemm siġġu, illi tpoġġu n-nies fuqu biex tumiljawhom għarwinin u bil-balaklava. Qalulna mhux vera dan. U mbagħad il-Newsbook ħarġulhom ir-ritratt tas-siġġu. Imma qalu vera, sajsajt mhux vera xaw ritratt issa, bħal tal-inkwatru di. U bat qalu imma darba tant użat. Darba. U mbagħad issa qal, issa tat xi ħames ilu qal, għal dak jintuża bil-permess tat-tobba. U jien nixtieq inkun naf ġifieri li ma tobba qed jgħidu biex tpoġġ il-bniedem illum ġifieri u stess jgħid xejn pepper spray issolvi l-problema. Da biex tumiljawhom Biex tumiljahom jgħattulhom wiċċhom u jħalluhom hemm biex joqogħdu jarawhom in-nies l-oħrajn. L-umiljazzjoni. Sewwa, imma dawn l-affarijiet, jiġifieri dawn huma skandli u dawn huma dawn huma affarijiet li mhux sewwa nagħmluhom ma' ma' nies ma' nies oħra. Colin seta' ma mietx u anke t-tfajla ta' 29 sena, l-Imħallef, hawn il-Maġistrat, li nsellimlu minn hawn, fis-sentenza qal, Mhux se ntik il-bail għax terġa' tkompli titfarrak għax din kienet imkissra bid-drogi. Però se ngħid lid-direttur tal-ħabs, isemmiha, eh, ħu ħsiebha u wara x'għandha bżonn ħalli ma tkomplix tieħu droga. Din marret hemm. Qalet irrid nirranġa. Irrid immur il-Caritas qaltilhom. Il-Caritas irranġaw, irranġaw il-familja illi lesti jilqgħuha. Lesti hemmhekk, għandha l-post tagħha biex tfiq. Temmen li ma ħallewhx tmut. Temmen li riedu jżommuha l-ħabs. Temmen li kellha għand informazzjoni anke sessions online mal-Caritas. Lanqas dawk ma ħallewha tmut, online ta' issa qed ngħidu. U mbagħad x'għamlet? Qatlet lilha nfisha, x'ħa ngħidlek? Jekk ma tistax taħrab minn hemm ġew. Mod, tipprova mod ieħor, issa jiena qed ngħidha kollu. U fl-istess ħin, Nħeġġeġ lil kull min għaddej minn dawn il-problemi u ngħidlu li hawn barra hawn ħafna nies li qed jiddefendukom. Taqtgħux qalbkom, tneħħux ħajjitkom b'idejkom, imma ibqgħu persistenti, naf li diffiċli biex tissaporti, imma hawn barra jien u ħafna nies oħra mhumiex se niefqu qabel naraw li titwettaq ġustizzja li l-ħabs isir post ta' mħabba.
Taħseb li Hemm affarijiet pożittivi li Alex Dalli rnexxielu jimplimenta, fimni, kif qed ngħidu, sa ċertu punt jaħdem b'li għandu, jiġifieri jekk hemm popolazzjoni tal-ħabs li hija ferm ikbar milli l-ħabs jista' jesa', xi ftit jew wisq jkollok nies f'ċelel, jiġifieri. Imma anke di, anke di, hija torta d-direttur, ħa ngħidlek għalfejn. Għaliex hemm ħafna nies, apparti li issa kull, mela l-ewwel full up għall-immigranti, issa x'jagħmlu d-dokumenti foloz, U jaħarbu, naqbduhom u nitfgħuhom il-ħabs. Tifhem? Għalhekk qed inżidu l-popolazzjoni wkoll. Imma barra minn dik. Electronic tagging li forsi barra ma joħroġ li ġew farsa dik li tipproponi farsa kbira, imma ngħidlek din. Taf inti li minn kull seba' minn kull għaxra li joħorġu mill-ħabs, statistika di, seba' jerġgħu jitlu lura biex dur falliment. Għalhekk hemm ħafna nies ukoll. Barra minn Malta, l-Olanda, Il-ħabsijiet vojta. Vojta. Għaliex? Għaliex jittrattaw in-nies b'imħabba. Ħantik eżempju Malta, ir-Rise. Hemm dak Charles Mifsud insemmlimlu minn hawn. Dawn għandhom nies fil-ħabs li kienu fil-ħabs, għadhom fil-ħabs għax dan huwa ħabs dan Rise, imma jien mort nikol magħhom id-differenza hija totali. Tħares lejh bħala bniedem, bħala persuna, tħares lejh da ħiereġ hemm barra. Għax is-soċjetà, bħalissa qed jgħidu żgur, il-vittmi, il-vittmi, hekk qed jgħidu bħalissa n-nies, il-vittmi, il-vittmi, il-vittmi, da, di tmexxija qed toħloq iżjed vittmi. Għaliex inti tkun il-ħabs, tiġi ndannat, jiġifieri jekk tmur ir-rajs, taf li r-rajs qas jagħlqu l-bieb, jiġifieri l-bieb miftuħ. U s'issa ma ħarab ħadd. Għaliex ma ħarab ħadd? Għax qegħdin hemm, f'ambjent ta' familja, f'ambjent ta' mħabba. Qed xorta qed jagħmlu dak li jgħidulu, għax neħħejtlu l-libertà l-bniedem, li hija l-ikbar ħaġa. Imma wara li neħħejtlu l-libertà ma għalfejn tagħmillu affarijiet. Affarijiet oħra. Il-libertà bħan-nifs. Qiegħda hemm imma meta titilfu, tkun taf kemm hu importanti u l-istess meta titlef il-libertà. U anke, ġifieri, jgħidu vittmi. Jiena stess kont vittma Jien lili serquli d-dar, żarmawni, litteralment, jiġifieri anke t-toaster u l-x'ismu ħaduli, jiena meta sirt naf għax sirt naf min huma, ma mortx nirrapurthom. Għaliex? Għaliex ħassejt illi dawn, għax kienu bi drogi, eċċetera, illi dawn aħjar tipprova toħodhom għar-riabilitazzjoni, il-Caritas pereżempju dak iż-żmien, għax ilu ftit, milli titfagħhom il-ħabs, għax se jieħdu mill-ħabs? Se jerġgħu joħorġu u flok jisirqu lili, jisirqu lil xi ħadd ieħor ukoll. Dik is-soluzzjoni allura. U dak li qed tgħid jagħmel sens, fis-sens li jiġifieri kemm hija issue allura tal-ħabs u kemm hi issue tas-sistema kollha, jiġifieri li l-qorti jekk jekk min jintbagħat il-ħabs jekk jintbagħatx post ieħor, jekk ikunx hawn, jiġifieri nimmaġina mhix mhix biss il-ħabs hija. Imma jiġifieri fil-ħabs hemm il-vendikazzjoni mhux biss is-sistema, jiġifieri jien naf dal-aħħar, xi tliet ġimgħat ilu, ċemplitli omm u qaltli, Bepp, ħadilhom il-fann! Ħadilhom il-fann f'di sħana! Imma n-nies insuqhom jimmaġinaw bħalissa li tkun ġo kamra żgħira bħal ma rejtkom. Tajjeb di jiġifieri, di fejn is. Alright, ġo kamra żgħira. U ġo dil-kamra, li huma qed jgħiduli li mhux vera, jiena lill-Ministru ngħidlu minn hawn, Jekk trid nintaqa' miegħek u mhux dar-ritratt nurik, nurik ritratt ieħor, bi priġunier għarwien ġo fiha wkoll jekk trid. Lilek biss imma nurielek. Ħa biex nipproteġi l-priġunier qed ngħidlek. Immaġina, tgħotik is-sħana ta' tremenda. Joħdilhom il-fan. Issa l-fan ma jaħdimx hemmhekk taf ġifieri kemm ikollok ftit hekk. Għax din hija kamra ġo bini. Tista' timmaġina. U mbagħad ċemplitli oħra. U mbagħad ċempil li nannu, u mbagħad ċempil li ieħor. U mbagħad tellajtha fuq Facebook jien. Ftit wara ċemplitli l-President Emeritu si Mary Louise Coleiro Preca, nsellmilha minn hawn, u qaltli isma' qaltli Pepp qaltli għax ċemplitli mara tajt x'ken kpiet għax neħħewlhom it-tifel tagħha qiegħed il-ħabs u neħħewlha l-fan. Għedtilha, jien tellajtha fuq Facebook, għedtilha jinċemplulix is-sitta. Qaltli, Ħa nċempel tagħmela ħa naqta' dik il-mara ġifieri, jalla jkun hawn ħafna nies bħalha. Ċemplet, f'għaxar minuti, kwart, għoxrin minuta, ċemplitli qaltli reġgħu marru lura l-fannijiet. Sa tajjeb, tajjeb. Imma jien nistaqsi, dawk in-nies li m'għandhom il-Ħadd, li ma ċemplulix lili, li ma ċemplux lill-President Emeritus, dawk qegħdin bla fam probabbli. Mhux hekk? Għax ma jistgħux jitkellmu, m'għandhomx min ikellimhom. Hemm nies waħedhom ma jmur jarahom ħadd. Ħadd, litteralment. Fil-fatt, fil-proposti li għamel il-Professur Andrew Azzopardi, b'konsultazzjoni miegħi, hemm proposta waħda li jkun hemm nies li jadottaw priġunier ħalli. U kif taħdem kieku? Kieku, ġifieri, jiġifieri, jiena ngħid għandu jkunu t-tnejn. Ikunu t-tnejn illi jadottaw priġunier li ma jkun mar imur jarah ħadd. jew priġuniera, u inti tmur darba fil-ġimgħa, inti, ma nafx tafx, inti tista' tmur, jien immur, jiġifieri niltaqa' magħhom, tmur darba fil-ġimgħa, tara x'għandu bżonn, titkellem miegħu, jkollok siegħa, fhimt, jekk għandu bżonn affarijiet minn barra, tara kif tagħmel biex iġibhomlok, ikunu affarijiet li tista' ġġiblu, u jkollu l-xi ħadd, ha, jew ħsiebha, mhux ċajta ta', tkun ġol-ħabs u m'għandek il-ħadd, U hemm ħafna, u hemm ħafna minnhom dawk, għax il-familji jabbandunawhom, per eżempju, minħabba li jkunu għamlu, waħedhom, dak persuna. Ifhimni, jiena m'iniex reliġjuż, jiġifieri minn dawn li noqgħod immur nkisser it-tarax taz-zuntier, però, però nemmen ħafna f'Ġesù Kristu. Ħafna nemmen f'Ġesù Kristu. U Ġesù Kristu jgħidlek, kont il-ħabs u ġejt iżżurni. Kont bil-għatx u tajtni nixrob. Kont barrani, għall-immigranti ġifieri, u lqajtuni. Issa ma nafx dak ta' pajjiż nisrani. Pajjiż nisrani taħt taħt l-omm li kitbet ilbieraħ. Qed jiġġudikawha. Qed jikkundannawh. Miet da, Madonna, miet! Jien ma nkunx nista' nemmen, jiġifieri, fil-fatt għadni kultant naqbad u ma naqrahomx għax. It's too much. Hemm ċertu nuqqas ta' sensitività u naħseb forsi il-pubbliku jitfa' forsi l-piġranka kollha fl-istess qoffa għax immaġina hemm nies differenti. Hemm min forsi jagħmel affarijiet agħar minn oħrajn u hemm min.
70% ta' nies fil-ħabs huma konnessi mad-droga. U fil-fatt naħseb dik hija waħda mill-akbar problemi. U fil-fatt m'għandhomx ikunu hemm. Dak id-direttur irnexxielu u din Ħaġa tajba, issa ngħid għalhekk tagħmel hekk, ħaġa tajba li qatgħet droga. Il-problema hi li mhux id-droga trid taqta'. Trid taqta' l-bżonn tal-ħabsin għad-droga. Fil-fatt trid taqta' d-droga. Mbagħad x'qed jiġri? Hemmhekk ma jiħdux droga vera. Mbagħad joħorġu barra u jpattu ta' kollox. Le, le, di qed tiġri, eh! Għandna iżjed ODs hemm barra. overdoses jiġifieri, jiġifieri la fost insolvu xejn billi ġewwa ma jiħdux, imbagħad joħorġu u jieħdu barra. Le, ġewwa għinhom biex meta joħorġu ma jiħdux. Is-soluzzjoni tiegħi hi din, arrestah, ibagħtu ġo post, kontra r-rieda tiegħu, ma jimpurtax, noħodlu l-libertà, jekk mar seraq da, noħodlu l-libertà, ibagħtu ġo post fejn hemm l-imħabba. fejn jitgħallem iħobb lilu nnifsu u mbagħad 'il ħaddieħor. Nerġa' nikkwotalek 'il Kristu, mhux għax xi xi da. Ħobb lil għajrek bħalek innifsek, jgħidlek. Jiġifieri allura ma tħobb lilek innifsek, jekk jien inħobb lil nnifsi one, lilek one nista' nħobbok. Le, mhux hekk le. Allura iktar ma nħobb lili nnifsi, iktar nista' nħobb lilek. Dan, dan irridu jitgħallmuh għax ikun mgħaddeb. Ara, ħa ngħidlek, dawn ikunu tfal. Meta kienu tfal, inti, ħa ngħidlek, intik eżempju. Inti trabbejt. missierek drug addict u ta' seba' snin kont toqgħod tinjettah. Hu tant itjetta ruħu li jekk ma jsibblux il-vina jħassru, itih xebgħa għax dak ikun ħlielu. Tant illi ma kellux, illi dat-tifel ta' ta' tmien snin tah injection tal-eroina fil-bajt ukoll. Tista' timmaġina di inti? Dak se tħalltu ma' kif trabbejt inti, pereżempju. Allura, allura, dik it-tifel li hija taħt is-sodda, ġo żewġt ikmamar fejn kienu joqogħdu, għax ommu tipprostitwixxi ruħha u hu moħbi taħt is-sodda, dih lill-irġiel u qed jisma' minn hemm taħt x'qed tagħmel ommu. Dak l-istess bħal kif trabba t-tifel tiegħi, jew inti, jew, jew in-nies kollha li qed jarawna, ħafna minnhom. Dawn huma ta' dawn l-istejjer, mhux waħda u tnejn, ta', omm illi tibgħat it-tifel tagħha jisraq ta' disa' snin. Jagħti l-ħabs u għandu ħafna għax hu jibgħat baqa' jisraq da. Dak l-istess. Taf x'qed nipprova ngħidlek. Jiġifieri anke dik irridu nibdew minn hemm. Bħala soċjetà nkunu fallejna ma' dawn in-nies. Fejn kienu meta kienu l-iskola dawn it-tfal? Meta kienu qed juru dan dan il diġà dat id-dajjurik hu ġifieri, nibdew minn hemm ġifieri. Trid tilqagħlu kmieni ta' Mhux hekk, mhux hekk, ekku. Tara link bejn il-fatt li m'għadx hemm drogi fil-ħabs u forsi l-fatt li forsi ċertu nies li forsi qabel kienu għax kellhom aċċess għad-drogi jgħaddi żmien iktar malajr li issa forsi aktar frustrati ġewwa l-ħabs jiġifieri taħseb li hija forsi parti minn dak li qed naraw fl-aħħar ftit snin? li forsi hemm ċertu aktar dixxiplina u hemm min dara dara jagħmel li jrid bil-Malti u issa llum il-ġurnata ġifieri mhux qed ngħid li min iċempel u jgħidlek qed jagħmlu li hekk u dejjem qed jigdeb, però nimmaġina li jista' jkun hemm ftit minnhom li da forsi ilu hawnhekk dara b'ċertu mod u jew. Ġifieri hemm iżjed dixxiplina u f'ċertu sens jekk inti tkun qed tgħallem lil dawn in-nies b'awtodixxiplina, mhux dixxiplina, jiġifieri li inti tiddixxiplina lilek innifsek, li jien mhux qed nagħmel xi ħaġa ħażina għax nirrispettak, mhux għax nibża'. Imma da jgħallem bil-biża', għalilna ġifieri fil-inkwatru tiegħu. Il-biża' ngħidlek, ħafna min-nies qegħbidin hemmhekk ħabba drogi. Taf għaliex qegħdin hemmhekk? Għax jibżgħu. Jibżgħu jgħidu le. Dik il-verità. Meta kienu żgħar jew meta kienu fi klikka u xi ħadd qallhom, tieħu linja. Beżgħu jgħidu lei għax qegħdin ma' kulħadd. U mbagħad qalulhom imorru nisirqu u beżgħu jgħidu lei ukoll. U mbagħad nibagħtuhom il-ħabs u ngħallmuhom ikomplu jibżgħu. Flok ngħidulhom inti persuna, inti persuna, inti persuna u se nħarsu lejk bħala persuna, ħalli meta toħroġ tkun persuna u ma terġax tagħmel il-ħsara li għamilt qabel. Jien għalija mbagħad l-ewwel nibagħtuk biex tfiq mid-drogi. Meta tfiq u mhux faċli naf, u mbagħad naraw li taħdem, u mbagħad meta tibda taqla' l-paga, titħallas kull ċenteżmu li sraqt. Kull ċenteżmu, m'hemmx, m'hemmx argumenti miegħi. Hekk, biex nibagħtuhom il-ħabs. Inkomplu nagħmluhom żibel, bħalma qed jiġri issa, u nonfqu 32 miljun ewro f'sena. In-nies biex ikunu jafu, ħallastu 32 miljun biex għandna l-ogħla rata ta' suwiċidji fil-ħabs. Fil-ħabsijiet kollha tal-Ewropa, ħareġ rapport tal-Kunsill tal-Ewropa. U għandna allura rata ta' kemm daħlu nies il-ħabs. U għandna wkoll illi sebgħa minn kull għaxra jerġgħu jidħlu. Dan mhux falliment. U issa għandna l-Gvern qed jgħid irid ikabbar il-ħabs. Mela fl-Olanda qed jagħlqu l-ħabsijiet. U aħna rridu nkabbruhom għax qatajna qalbna, hu jiġifieri. Għax qtajna qalbna milli ssir riabilitazzjoni. Eżatt, eżatt, għax mingħajr riabilitazzjoni jerġgħu jidħlu. U mbagħad hemm vendikazzjonijiet oħra. Jien naf hemm raġel ta' 87 sena. X'inhu jagħmel il-ħabs dan? Kien hemm persuna, għax issa miet, illi kellu kanser. Xi trid iżommu jagħmel il-ħabs dan? Tridu jmut hemmhekk għalhekk qed ngħidlek din din hija l-imħabba, jien għalija l-imħabba kollox dawn l-affarijiet. Issa li tħabbret inkjesta, tara li jista' joħroġ xi ħaġa minnha jew mhux biżżejjed? Xi ħaġa pożittiva naħseb jista'. L-inkjesta għandi daqsxejn bias għax se jmexxi Anton Grech li huwa ħabib kbir tiegħi u jien għalija wieħed mill-iktar nies onesti li qatt iltqajt magħhom u bniedem etiku, jiġifieri jien m'għandix sfiduċja f'dal-bniedem li se jmexxi din l-inkjesta. Imma jkolli ngħid għandi sfiduċja daqsxejn fl-inkjesta, l-ewwel nett ta' xahrejn, mela dawn dan għandi. U t-tieni nett x'se jinvestigaw għax fir-remit tagħhom m'għandhomx dawn l-affarijiet li semmejt, mhumiex qegħdin se jinvestigawhom, se jinvestigaw. Ġifieri ma tarax li forsi jista' jkun hemm bidla. Le, jalla, jalla li daw jinvestigaw dawn l-affarijiet ukoll u noħorġu bi proposti biex dawn ma jerġgħux isiru dawn l-affarijiet. Għax din qed joħolqu, qed joħolqu nies li Fil-fatt aħna. Fil-fatt aħna nistaqsu x'tixtieq tara jiġri.
Hekk, il-Professur Andrew Azzopardi, b'konsultazzjoni miegħi, għamel mitt proposta hawnhekk, mitt proposta, Semmiha, Il-ħabs ma jibqax isakkrek u jarmi ċ-ċavetta, imma jkun iċ-ċavetta biex inti tinfraħ f'orizzonti ġodda kif jixraqlek. Hawnhekk hawn ħafna proposti konkreti ta' mhux filosofiċi. Mitt proposta.
Hemm mitt proposta ta' kif il-ħabs jista' jkun effettiv fuq dawk li jidħlu ġo fih u għall-ġid tas-soċjetà, għall-ġid tagħna, biex meta joħorġu, ikunu parti minnha.
U dawk dal-proposti ħa jiġu ppubblikati? Se jiġu ppubblikati jew illum jew għada. Nimmaġina mgħoddija anke lill-Ministeru.
Il-Press, il-Prim Ministru, il-Prim Imħallef, il-kulħadd se jibgħathom. Għandek fiduċja li?
Nispera.
Nispera, ġifieri xi ħaġa trid issir taf. Xi ħaġa trid issir għax in-nies minkejja li hemm ħafna li joqogħdu jiġġudikawhom, hemm ħafna nies qed jgħidu mhux sewwa taf. Mhux sewwa llum għadni kif rajt wieħed jiġifieri qal ma nistax nemmen illi il-partit li għalih vvutajt qed jagħmel dawn l-affarijiet, qed iħalli dawn l-affarijiet jiġru għax in-nies imbagħad jibdew jindunaw li n-nies ma titrattomx hekk. Persuna hija dejjem persuna. Dejjem għandek tirrispetta d-dinjità tagħha.
Taqbel? X'qed tistenna, forsi anke fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin, mill-awtoritajiet? Ma nafx, itkellimx mal-Ministru? Le, le, ma tkellimx, jiġifieri.
Jew x'tixtieq tara għall-inqas? Le, nixtieq nara bidla radikali. Din mhux kwistjoni ta' tirranġa daqsxejn xi ħaġa, ġifieri. Bidla radikali, jiġifieri. Għax anke s-sistema, mela, Jekk inti tinqabad li ħadt droga, għax huma jagħmlu t-testijiet, ok, trid tieħu ħsiebu. Xi jfisser għalihom da tieħu ħsiebu? Trid ngħidlek xi jfisser? Mela, jaqtgħulu x-xogħol, ineħħulu x-xogħol talli kien qed jieħu d-droga. Jekk għandu l-praċett jew l-griżma tat-tifel jew t-tifla, ma jibagħtuhx. Issa dik tiġi ħażina għax inti, it-tifel għandu d-dritt għall-missier, da mhux privileġġ tal-missier. Għax jiġifieri jkun hemm tifel, missieru mhux hemm, ġol-Griżma waqt li l-Arċisqof qed jagħmillu din, u t-tifel mhux qiegħed hemm, aw il-missier mhux qiegħed hemm? Minħabba t-tifel qed ngħid jien. X'jiġifieri t-tfal imorru jaraw lill-ġenituri tagħhom il-ħabs? X'qed ngħidulhom lil dawn? X'dinja qed nuruhom meta qed imorru l-ħabs darbtejn jew fil-ġimgħa qed ngħidlek ta'. Again, m'għandhomx jibqgħu jmorru jarawhom il-ħabs. Għandu jkun hemm post adekwata tat-tfal u jien meta kont immur narahom, tara babies, tara tfal ta' sena, sentejn, ngħid x'inhu ma jagħmlu dat-tfal fil-ħabs.
Thank you very much tal-li qajt l-istedina tagħna. Grazzi lilkom. Thank you tal-li segwejtuna, ġurnata tajba.